Eginbaş we arassalyk barada göreýliň Yslam näme diýýär. Eý jemaatlar! Resulullah aleýhissalatu wessalam nahar iýenden soň näme aýdýanmyşdy? Belli hemmämiz bilýäs. Elhamdulillahillezî et'amena we sakana we ja'alena muslimin diýenmişdi. Täzeje köýnek geýende näme aýtýanmyşdy? Täze köýnek geýende näme aýtýanmyşdy? Täze selle orananda näme aýdýanmyşdy? Täze balagyny geýende, jülwürüni geýende näme aýdýanmyşdyk? Täze owadan börük geýende näme aýdýanmyşdyk? Oňa aýdýanmyşdyk, Hudaý-a, maňa şu köýnegi berdiň, şu köýnegiň gowulygyny maňa nesip et we şu köýnegiň şerinden meni sakla. Tamam boldy. Hudaýa, şu köýnegiň haýryny, hamana, şu köýnegiň haýry näme? Şükür etmek, allanmasyzlyk, tekepbür et tekepbür bolmasyzlyk, özüňe nämmeka diýmesizlik. Fakat Hudaý maňa mal berdi, şony ýüze çykarýan-da. Alla arassalyk, owadanlyk, eginbaşda gowja geýeniň gowy görýä we men-de gowy zat geýýän-de, şyny ýet bilen geýeýin, we haýry ma suni'a leh. Hudaýa, şyny.

Gör Resulullah aleýhissalatu wessalam Serdary Alam näme diýýär? Rahmatul lil Alamin näme diýýär? Allaň Habibi näme diýýär? Ynsanlara hakyl we rahmat we süýjülik we mähebbet nämedigini düşündiren beýik ynsan näme diýýär? Beýnema rajulun ýetabahtar

Pygamberimiz aýdypdyr, Eý sahabalarym diýipdir. Garundan başga biri haby. Bir adam mady, maly mülki kän, heýwir owadan egin maş geýipdir. Fi burdeyhi. Iki däne geýim jülwüri bardy, hattar, hatly hatly, araply heýwir hatly egin maşy gowy görýänmişdikli. Meň eginbaşym ýaly eginbaş ýokdur, diýip, hyýabandan ýörüp barýardy. Şu gürrüňi mübärek pygambaryň mübärek dodaklarynyň arasyndan çykyp sahabalara aýdan kebşi. Bir adam owadan eginbaş geýip, ajabatu nefsuhu, özüni nämika diýip barýardy. Ýagny näme özüne nämika diýýärdi? Ýagny hiç kime salam bermeli däl. Hiç kimiň salamyny dogry almaly däl. Hiç kimi gözüniň gyýagy bilen gözlemeli däl. Şeýtip barýarka, Fahasafallahu Taala, Hudaý ýer, zemine aýtdy, Çek şony diýdi. Nämka diýýä, Sok şony ýere diýdi. Tekepbirlik edýä, şony ýer sordy, Fehuwe ýetejeljelu fiha ila ýewmil kyýame, günde bir mukdar süýşüp, häzir-de ýeriň etegine barýar şo diýipdir. Häzir-de barýar şol adam diýipdir. Şuny pygamberimiz sahabalarynyň arasynda aýdypdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam şu kefi aýdypdyr-da, bir magrur egin maşyna allanyp ýörüp barýan adam ýer çekipdir we tä kyýamata çenli, ha bolýar bolupdyr, bu zamanda näme bolmaýar onda? Eý jemaatlar! Eý musulmanlar! On bäş ýyl, ýigrimi ýyl mundan ozal, on ýyldan aňyrda, heýwere gowy bilýänsiňiz, bir geliller bady şäherleň içinde, bir geliller bady, bir gyzlar bady, bir erk adamlar bady, şu öz şäherlemiziň içinde. Azbes egin maşyna özüni nä myka diýip hyýabanlarda ýörüýerdi, hiç kim bilen salamlaşmardy. Hiç kim bilen reft-amet edmerdi. Hiç kimiň märekede inlemezdi. Hiç kim bilen salamlaşmaly däldi dogry. Bir adam salam berse-de dogry almaýardy. Om döwürde aýlanýardy abi, 10 ýyl, 15 ýyl geçýär, zindigi uzaklaşýar, zindigi gidýär. Emma şu mahal şun kun, hamana şu mahal jymgowun agşam şebe şemmidi, şu mahal şol adamlary ba bilýänsiňiz, görýänsiňiz, bigat bir horlukda, bigat zelletde, bigat bir betbagtçylykda, bigadyr derdiň içinde gününi geçirip be, şu ýere sokulan adamdan parhy ýok-da şuň gezip ýörşüniň. Şol, şol adam, belkim, şu gürrüň, şu zenana, şol adam, belkim, size pitbul boty bir gün gulagyna barsyn-la şoň. Şol adam-a şu gürrüňleri eşitse-a, heýran galar şoň meň ýüregimde oturan ýaly-la şol adamyň. Şu öz ýanyndan özi häzir-de halka belli etmeýär-hä, muezzep bolup ýaşap duranlygyny. Emme öz ýanyndan özi, özi titräp, hut-hory edip, özüni iýip, miriz bolup, hemme kişiden-de narahat. Hemme kişiden-de narahat, özünden-de narahat, Hudaýdan-da narahat, märekeden-de narahat, öz-özi hut-hur ýetip ýaşap gezip berdi. Eý jemagatlar! Bir ewliýalar geçipdir, bir ulamalar geçipdir, wagyz mejlisine otuz müň nefer, elli müň nefer adam üýşýärmişdir. Kän adamlar üýşýärmişdik wagzyna. Oňa bir alym adam Hudaýdan gorkýarmyşdyk. Kän adamlar daşyma üýşende men allanamaýyn diýip. Tekepburlyk meň ýüregime düşämasyn diýip. Gör Allaň dostlaryny. Oňa wagza girmäkä beýräk kenara çekilip ýekeje özi halwat edip, sellesini aýryp, Allaň azamatynyň beraberine kellesine gum guýýarmyşdyk. Hudaýa men şyl adamdyryn. Hudaýa men ejizdirin. Hudaýa men pesdirin. Hudaýa men hiç zat däldirin. Hudaýa sen nemet beripdirsiň maňa. Men aýtmaly edipdirsiň. Aý bir wezipe bilip aýtýanyna. Hudaýa tekepbirlik edamaýyn diýip kelleleriniň gum guýýan mişdikler. O märekä gelýänçä ýene kellelerini ýuwuşdyryp arassalap märekä gelip nesihat aýdýan mişdikler. Allaň dostlaryny gözde Edip pispäkçilik etişlerini welde, ýetmiş müň, elli müň nefer daşyny alyp otylar. Emma Allah Tagalaň azamatynyň beraberine Allaň yzzatyny we Allaň dininiň yzzatyny saklaýan müşrikler ogrynça etse-de taryhda şu gürrüňler galypdyr. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselamyň ummatynda beýle dag ýaly beýik insanlar bolanlygyny Eý jematla! Otuz-kyrk ýaşynda är-heleýli bar, häzir-de eginbaşyň üstüne dawa bolup, Eginbaşyň üstüne-ha! O men aljakdym, sen äbermediň, şoň üstüne diýip, mydam öýleri galmagal bolup, mydam çaý, suw, nahar, gülüşik gezmelidir, awulyk bolup gezip be. Haýsy bir ýaşuly, haýsy bir hajy däde, haýsy bir düşümli şu öýe girip düşündirmeli we şolara aýtmaly we şu öý islah bolmaly. We şu är heleýde kime baryp aýtmaly şu gürrüňleri. Hiç kime-de eşitdiren akla, şo durşuna narahatçylyk bilen barýar-da. Ýa müteessifana az adamyň içinde-de bolsa, hamany biri bilen sen guda boljak bolýaň. Üç-dört nefer gidýä şo oglanyň ýa gyzyň daýzasyndan, gelnejesinden. O-da şol adamlardan eke, hamana men gowy egin-baş geýjek, gowy öýde ýaşajak. Tarapyň öýüne barýa. Häzir damat bilen ýa gyz bilen kepleşen-ä. Gelenboýun aýdýa, olaň gap-penjarasy bijirek, öýleri bijirek, egin-başlary bijirek.

Israf etýän adamlar bilen gatnaşýa, şolardan kem galmajak bolýa. Gatnaşmaň olar bilen. Kes araňy. Ýohuda tarapy aýt. O dükan saçan edýä, hemme zadynda, egin maşynda, öýüň mubulunda, perdesinde, gazada. Men bijire däldi, men Allahdan gorkýan. Niýe hiç bir utanjy ýok ki işiň? Öýdäki gelinleri-de aýtsyn, öýdäki balalarymyzy-da aýtsyn. Israp etýän adamlar bilen gatnaşmalydyr. Şolardan galmajak bolup, äpberip goýberýär. Heý-ora öýüň berekedini aýryp salyp çörege hor etýän zatdyr-a. Adamyň ahyratyny ýakýan zatdyr. Içdi-içgin biz kyýamatda zendigi etmeli. Bu dünýä mugaddem-a. Görmeýäňmi, jowan oglanlar-da gidip dur. Görmeýäňmi, bir ýaşyndäki çaga gitýä şu dünýeden. Şu äsli zendigi kyýamatda. Bu la bir mukaddeme barýa. Azajyk mukaddemede ýalandan bir boýdaşyň, dostuň ýa özüň israfy öwrenişip, äsli zindigimizki kyýamatda ýaka maýly. We eginbaşyň ahyrky ijmaly, umumylyk aýdylan gürrüňi näme? Awrat örtmeli. Awrat örtmeli. Awratyň örtügli bolmaly. Eý jowan dostlar! Köýnegiňiz uzynrak bolsun.

Owrat hiç görülmesin. Erki adamdan-da, zenanadan-da. Ine, ijmalirak bir egin-maş möwretde bir gürrüňler boldy. Hudaý izzetiňizi artdyrsyn. Hudaý ýaşaýşyňyzy nurdan doly etsin. Hudaý ýaşaýşyňyzy bir biderek arhawjyn eýerenleri Hudaý o arhawjynlaryň hemmesini yzyna metrut etsin jan Hudaý. Hudaý ýaşaýşyňyz nur-bereketden doly bolsun.